Oro matek tutwal ka mo keken kong wuti iye, gin ango ma in ci itimone? Amito ni ajol wu matek tutwal ka neno video mane. A Nino matin kono amito anywak gin acel ma pire tek tutwal eh, i kwo ma mewa, en aye lok akuc. Inge ut megina gi lumegina, tye gin acel ma omyero wan ange en aye bedo i kin lumegogi omego kare mukene pe yweyo yot tutwal i kite pol kare nongo dano ekwo kwede i lobo kanya tin kono amyero ni watit lok eni ni wek ka twere olok cwiny jo mukene nyo olok kwo pa ngat moni. ma dong ongiyo tutwalgi lakit tim ma pol kare nongo pe beco. Ingeyo bedo ki mon i kin dano rac tutwal dok balo gang, balo wa kaka, balo bene wa wat ma tye i kin jo ma tye i paco. Ka kiwaco ni adagadaga ka tye inongo ni kare mukene, kare mukene romo bedo wa i nek kulu bene kit ma watamo kwede nyo kit ma waneno obedo ka timme ee. Ingeyo ka owaci ni waromo dwoko gin marac ki gin marac ma pol kare ki timo i komwa kare mukene i nongo ni pe bedo myero tutwal lok eni tutwalle amyero alok ka nongo in pud pe igamo rwot i kwoni macalo ngat ma myero olok kwoni gamo Yecu Kricito macalo rwotti ki lalani.

An gire pol kare pe aweyo lok ka dini tutwal ento aloko lok pa Kricito ma en neno okelowa laa ma pire tek tutwal. I nge laa ber tutwal wun luwinyiwa. Ka onongo wan waromo ye ni Kricito obino i kwo me mewa, inongo twon adagadega ma pol kare tye ka timme i kin dano nongo bedo peke. Nongo wabedo ki kuc ki yomcwiny keken ma nongo opong i kenwa. Ineno? Ento kobedi ican ka in ineno idonyo gang kacel acel inongo dano pe mito i kingi, kare mukene mar bene pe mito ci wode ee kare mukene kwaro bene kare mukene nongo gidayo adaya i kingi ki wode inongo omego ma tye i gang pe gimito i kingi matwala rac tutwal dong ma kemo lok angom dano ma laro ngom i kom kare-ni adega dega dong tye matek tutwal adega dega eni-ni obino wange ni Catan aye kelo jami eni kor weng ducu. Ento ka waye karacel dong wakwero gin ma Catan tye ka timone i kinwa, an angeyo ni kwo ma mewa onongo bibedo ma myero. Ineno? Adekadek eni tye wi gang kwan, tye wi ot yat, tye wi gang tic, tye wi ot paliamen. Tye weg gamente madit tye i lobo ma meno macalo Uganda gi bene ange lobo mukene woko Wendy cu adega dega ni bino i kit yo mapat pat jo mukene romo kwero in oko akwera aye jo mukene neno ni megi nek in aneka kulu jo mukene myero ni ka twere inyon yat oko nyo ki timo tyet mo mapol kare nongo pe myero ikwo pa ngat moni nongo myero obed marac. Ci inongo ni, macalo wan jo mo wagamo Rwot i kwowa mewa, waneno i jami eni pi nen ber. Dong abikwanyo ginacoya ma pire tek ki i buk pa Jo Roma cura apar wiye aryo ceng apar wiye abiro. o kede apar wiye aboro ma kun waco ni, Pe idwok gin arac i kom gin arac ma ngat moni otimme i komi in. Apar aboro waco ni, Ka twere ki yoni kit ducu, bed ki kuc ki lawoti. Ka in ibedo ki kuc ki lawoti, bene pe iremo gin mo i kom in matwal aye. Bedo mono tek rom mani kulu ka in ibedo ka neno ni kwo pa lawoti moni myero obed maber? Pingo in idago omero in idag lamero? Pingo in ideg woru? Ka in ineno kobedi caa-ni adekadek ma tye i kin Acholi pol kare iwaci ka ineno Acholi oa woko ki i lobone ocito i lobo mukene dong ka ocito ka orwate ki loyo Acholi luwote mukene kunu inongo mar dok tek tutwal i kingi ento bin kong piny bota ka eni macalo Acholi ma tye i ngom ma megi inongo Acholi ma lamwoo. Acwali me kit gomo, agago, gulu, pade, ee, iromo kwanogi woko weny. Pe gimito i kingi. Tutwal dong ineno acwali ma gwok tye dong i kin la i kin kite ni lamwongo, inongo ni i kingi keken-ni pe gimitte. Pe gimiti ni omine mo nyo lamine mo obin ki dongo i lobo mo ma olo olo dok loyo en oko. Ee, pe mito. En gin oweko kobedi caa-ni. Pol dongo lobo ma ci time kit gum, lamwoo aye ci kelone. Eh? Dongo lobo ma ci time gulu, jo mukene ma aa ki kit gum pa dee, gin aye ci dongo gulu. Inongo lugulu bene kobbe i caa eni-ni, ki ci dongo rok mukene, pien gilworo nek. In dong in itamo ni in iile macalo dano adana wek ikel dongo lobo i kabedo ma megi? Omero nyo lamera onene marac. Ineno? Pi nen ni gin mo maber omyero otimme i kwoni. Ci adadane ni wan wabikwo nining kong? Wace nyuto gin marac dok wacika neno ni lakod kecwiny eni owot paka i kom lutino ma mewa nyo dong bedo calo biacara dong ee ka in icako dong ilony maber dong. Diki ma i kwonu rweny. Omiya dong likwayi ni dok olee nyo latini mono olee. Eh? Wa ci ka neno ni lakodi jami eni ci ka kupe akupa ci twere no ni myero wanek lakec cwiny mono me adega adega ni oko. En aye gin acel ma waromo nongo ni i Baibul en ni i lok pa Kricito. Lok pa Kricito en aye obedo lok me mar dok obedo lok me kuc. En owaco i ginacoya i buk pa Jon ni, Amiyowu kuc, amiyowu kuc ma mera, pe obedo kit ma lobo miyo kuc kwede. Ineno? Wuwek kuc eni obed i kwowu kare ducu. Kuc en aye obedo gin ango? Bedo kacel ki lawoti ma in pe iloko gin marac i kome, pe itamo gin mo marac i kome. dok ineno kare ducu ibedo ka il lawoti, dok ipwoyo gin ma lawoti pol kare timo, ma ineno ni ber i kabedo moni-ni. Ci dong ka wan ageto kwo ka loko gin ma nongo pe myero, ee, ibalo nying lawote kwo nono nono, ee, i kare ma icito acita iciko yat icito bot ajwaka imito kineko oko, imito gin ango? Nongo kong colcwiny ango ma kong odonyo i kwoni? Ka nongo kineko dano aneka, in imyero ibed maber, ento lawor obedo marac. Nongo lakit cwiny ango eni-ni? Ka wan pe waloko kit ma mewa i acoli ka eni-ni, ci inongo ni pe bedo ber. Acoli romo maro lakaka mukene dok loyo wa omine nyo lamine oko. Acoli romo timo biacara ki ngat mo, ki lakaka mo maber. En okwo otoro kacel ki omine pi twerre. Pe romo cwalo nino ma adi nongo kon ngoni gupoke woko. Ci lakit tim mene myero wan wawek woko. Wayeu Kricito mar ma Kricito omiyowa. Ka in iwaco ci in ibedo ngat ma ongeyo Lubanga, bene kare mukene Ebedo ka ka nyutte, an alego tutwal. Yeah. An awoto cung cabit angeyo cik apar weng ma kicoyo i Baibul. Eh, amiye bene acel me aparna. Amiye bene mot akonyo lucan. Ento myero inge ni kare mukene waromo timo gin meno i yo denge ma nongo pe tye kakare. Myero inge ni ber kit pe otamo ni ocwalo in ka mo. Iromo bedo ki ber kit moni me konyo kwo pa ngat moni? Ento ka in ibedo laneko, pe itimo gin ango ma pol kare myero idag ngat moni oko? Eri pe itye ka nyuto gin ma nongo ce atir ni in itye ka konyo dano ma kun dong tungcel bene doki ni ici idago dano? Wot i kanisa ma meri-ni ki imwonyo kom onyo-ni. Gin nyutte moni me tingo lucaden me pongo ngo kori in i ladini tutwal ee in ingeyo lok pa Lubanga ento in ibedo latyet marac laneko dok pe imito gin maber otim i kwo pa ngat moni nongo kong kit kwo ango ma in itye kwede wan angeyo ni kome in ilego iye kitito lok ma ce ni mar myero obed i kinwu ka in igamo Kricito adada ni kwoni in ibidago dano? In ibikwero meru nyo lameru? In ibiciko en ki yat? Waweko lakit kwo meno woko Acholi, gilango ki kaka lwo ducu ma winyo leb eni. Pien tim eni-ni rac, jo mukene mapol dong kiyikogi, en lakit tim man ata me adagadaga. Ka ineno buk pa Galatia acura abic cenge pyera wa aryo ma waco nyig pa cwiny, ka dong in inongo olarre i kwoni, nyig me cwiny ma Ginacoya owaco en aye mar, yomcwiny, kuc, diyo cwiny, ber, liye. Ikwanogi woko weng. Ka dong in igamo Kricito i kwoni ma in iwaco ni in ilarre, ituco bot Reveran. Nyo tuco bot padi, nyo tuco bot lakwat moni ni an dong agamo Kricito tye nikwona macalo Rwotta ki Lalana. Itingo Baibul malo, nyo inwongo aye lok ma lakwat owaco boti. Myero inge ni kuc eni dong tye i cwinyi. Dong piny ne lego alega ni, aa, kuc bino ikwana do, kuc bino ikwana do. In aye omyero icak nyuto kuc. Ineno? Dok bene atamo ku mot ni ci jo mukene tye ma gidak luwotgi, atam ni gi pe gikuc i kwogi bene. In mito ni in ibed maber ento lawor obed marac. Myero wunge ni ngolo kop pol kare tye ba. Mm, ngat mo obin owaco ni, ki gwok kare mukene itamo ni ibitalo i lobo ka enini. Ci mak lewa matek, wek gin ma itimo marac-ci pe obin i ngolo kop nino mo acel. Pien gin ducu ma wan watimo i te lobo ka eni, wan weng ingolo kop iye. Kono itimo gin maber nyo itimo gin marac, wan ma ngolo kop obedo tye iye. omyero iturgi i Ker-ni weny ducu, wek diki maca ka in icito i polo nyo ngolo kop obino tye, olo olo ibedo kabedo maber. Pien ka pe gumino, omera pe wibedo yot nyo nining omera? Wacak wadwoko mar. pa Kricito obed i kwowa, wacako nyuto cwiny maber bot luwotwa. Karacel waromo tuco jiri. En ci oweko kare mukene, jo mukene onongo gideg larre pien giwaco ni ka dong latin pa lamer eni nyo omer eni dong tye marac ki omino. Ee, in iwaco ni ilarre ceng cabit dong ice imwol ma konnye peke. Ento cake jeng baracawa wa i ceng abicel nongo kite rac ma konnye pe. Tim ma in itimo pe nyuto ni in iciki Kricito i kwoni. Kricito nyuto gin na ber i kwowa. Kricito aye obedo Lubanga. Kricito kelo alokaloka i kwowa. Eh? Ka in ibedo ka neno kit pa Kricito ma kicoyo i Baibul, in mono ici ikwo kit ma nongo en kicoyo kwede-ni? Kadi mono i kare mukene ikwo kit pa Catan Catan, ma kit kwoni bene nongo pe pore kit ma kicoyo kwede i Baibul. Ci nano amito i nino ma tye-ni, Iwiny lok kene ni in dok ikete i tic. Hmm? Wek okony kwone dok okony kwo omege moni canini onyo lamero moni canini. Waye okuc ocako ki kwowa, wacako maro wotwa, wacako nyuto mar ka ngat moni pe ki gino moni, imiyo gin moni bote. Ka ngat mo tye ki pulan mo maber, in icwako kor pulan eni-ni ka lim tye imiyo bot woko oged jami eni woko pien ka otimo maber bene wa in bene wa likwene diki ma inongo bene, ineno? Jo mukene kobedi calo oringo oko ki i kaka Acholi aa an dong pe abidwogo matwal a Acholi, Acholi lunyeko nyo omine mo ni tye i dak en ci yenyo en ayenyo ki tong me aneka. Dong ocito matwala mukene dong oto bene i lobo pa muni ka cani nio i kaka mukene acwalo adi ma owilo ngo mapol i lobo pa Buganda ka cani guwilo ngo mapol i ngom pa bunyoro jo mukene bene guwilo ngo madongo wa giodo i lobo America dong pe gimito dong dugu woko ka eni ni pien kwo ka eni dong pe mit neno wa ci ka wan angeyo ni an angeyo ni pol dano weng ducu ma tye i lobo Acholi Ulu ulu wangeyo ni ka wai ibedo i cilam nyo ibedo katolic nyo ibedo dat mo lar protanti wawinyo lok ka lubanga ka in ibedo mucilam iwinyo ceng abic gin mukene weng pole mukene iwinyo ceng abicel mukene ceng cabit wawinyo lok ka lubanga kare ki kare lok ka lubanga kom kare dong pe iromo wene wa i radio Ee, nongo Baibul kom kare obedo pe tek. Wakwano bene lok i kare ducu, wawinyo lok ma lakwat nongo loko i kanica i kare ducu, ento pe waketo i dog tic. Wun ngolo kop bibedo tye ba matek tutwal. Dong acel lega alega ni, lakit cwiny eni-ni mo Catan dong tye ka ridowa matek tutwal kwede-ni, ci jo mukene pe ngegi ni Catan aye tye ka dorogi. In mere, an abedo ngat ma ngeyo Rwot, ento myero inge ni, tim ma in itimo-ni kare mukene Catan aye cito atelo in ni myero itim. A woko ki lakit kwaya, lakit kwo eni-ni. Cak neno ni alokaloka ocako timme i kwoni. Pe inge ni adekadeka ma in itime i kobo ica-ni kwede-ni omaro lubo kor lutino ma meri? Pire ber tutwal ni ka in iwok kom maber, kony kwo pa ngat moni ma tye ka mulo amula ki kwo. In bene imak cinge wek bene obil gin maber ma in itye kwede-ni.

Ci omyero walok kwowa mewa, wabedo jo ma cuko cwiny omegiwa ki lumegiwa wek onong kwo maber. Kobo i caa ni igedo ot mo madit ada i dye taun ka eni, itye ki cene muromo ibedo ka mato mere kongo, biya. Ento ci omego mo kacane ni bedo i ot lum. Pingo onongo pe ijal cene mo manok ko? I wek kiyub ot pa mego cani da ato cani ni nyo lacan cani ni nongo kong rac rum mane kuro wun acoli pe waromo timo lakit ni mene ni watye ki cene mogo wan abalo me yom cwiny wa me kuc wa me timo gin mapol kare ci dong miyo pingo pe iti ki cene eni nyo ki lonyo eni ni Me konyo kwo lacan moni kinyo, jo mukene pe romo wa cam, kadi mono lacede mo lacede ma mwana jo mukene onongo pe romo nongone. Ento ka i nino mo acel iwilo cam mo, iwilo makar mo, iyubo ot pa dano ato mo, nongo eni racce ci ka kwene kong? Nongo in pe iolo kuc i kakani? Omyero walok lakit kwo eni oko, wacak cuko wacel ni ber bedo bene tye, ber bedo ki inen calo kaka acel ma ocungo wiye matek tutwal en aye kaka pa India, Indian, watye ki joni kany ma gitimo biacara, gibedo kare acel kare ducu. Mar tye i kingi. I nge wa ka awaco dire mo acel, an awinyo mung mo ni ka ineno lakaka acel me India obino i lobo ma megi, en ocako biacara ma en tye ki lim, cura ki kere weng ducu ka ineno biacara odoko dit, cwalo kony, kwanyo omine moni can, kadi pe obedo omine ma mine onywalo, ento omine ma tye i kaka onyo ma tye i lobone. Ture ki yone wek okel wek ocak toro biacara kwede ka dong otiyo maber dong yabo dog mege. En gin oweko India me neno ki bino lawang acel ku okubi cani gitye ki family ma megi bene i botwa ka eni ni. Gucake ki acel acel ku mete ku mete pien mito lawore omyero odong pe mito lamono lawore omyero obed ka deno can. Ci, kong waneno kit tim eni kadi weko weko biacara pa Juda bene tek. Ineno, wan wacako biacara poto woko pien wapong ki nyeko, ee, aa, wapong ki tyet, ee, ineno, watimo tim ma pe beco wek biacarawa myero odong. Ka lawor mo ocako ile ki biacara, mi ka cito bot ngatti ni, aa, in mono itimo dyerri mani kulu wek in tim, wek, gin ango weko biacarri tim maber? Ento me ka in ineno ni biacara pa ngat eni-ni in ineno ni icwak kore nyo icito ipenyo tam mere, icako balo nying ngatte, 'A, ngati a ki te pii. Ee, man ngatti dong ocato mine dong. Ee, ngat late pii ma konye peke. Late pii? Ee, cito abalo nying ngatti ko. Ka twero bene calo woro ki i ajwaka, kiciko woko to oko. Tim eni rac. Waloko cwinywa wan acoli. In acoli ma ci gamente ma in inongo gin na ber. Itye ki position ma ber kobo cani gamente. Hmm? Iromo tic ki ofic ma megi ni mi neno ni lakaka moni ni in ikwany lutino kwan ma pol kobo cani ni ma gitimo piny na ber ada ento inongo ni giyero wari wari ken pingo pe icoko gi oweng. Tic mo inongo i ka mene ka cani ni. Kadi ywe opic mo ki kwanya cwali mo ka eni icwalo kunu. Neno i rac. Myero wa lok kwo wa ba. Wek kuc ma Kricito waco ni omyero onyute i kwo wa. Ci kare acel caden ma mewa diki mac i polo be bedo ma ber. I ngolo kop ma wi bino ni be keto in itenge ma ber. Neno, wature, wangeyo ni gire yot kwo ki jo mukene tek. Eh, Baibul wacho ka twere olo olo bed ki kuc ki omer nyo lamer mo. Jo mukene kwo kedgi tek me ada. mm? Iture ki yone ducu wek i- inyut mar bore. Inyute ni imaro en ento eh, ibed ki kuc karacel kwede ento pe yot. Eh, bedo calo dyel ma ci imito cam Ento gitweyo tol i ngute, ci imito peyone kicwal wek onong cam, degi. Mito ni idine tetek, idi en tetek, kicwale ni lum. Neno? Ka ngat ma nyuto ni en pe ki kuc, in ibe ka nyuto kuc kara ducu i kwone. Nyut kuc meno, wek obed macalo caden i wiye, nyo obed macalo oden i wiye, ka en bene medi ki timme marac-ci, ci inongo ni mot ki mot kwa ngat meno lokke. Neno, ci an apwoyo matek twatwal. Angeyo ni lok eni bigudo gin ma ikwoni, bituko gin ma i komi, ci ilokke woko ki lakodi kwer jami marac-ci. An apwoyo matek twatwal me neno video eni-ni. Angeyo ni okelo ngec mo manonok i wii. Lubanga omedo gum matek labinica. Amen.